Sajf pożittiv ma' F Living Channel fejn inkomplu nissaħħu u nikbru flimkien. Channel fejn inkomplu
L-F, Minasa, Muttadita. L-għada jasal u ma jsir xejn. Tant li nammettu magħna nfusna u nikkonkludu u ngħidu li l-ġimgħa d-dieħla nibda żgur, anzi, minn nhar it-Tnejn nibda żgur. It-Tnejn jasal ukoll u bejna u bejn ruħna ngħidu u issa mhux xahar biss fadallu s-sajf? Mela ħa ngawdi ftit ieħor u kif jgħaddi s-sajf, nibda żgur id-dieta u mhux biss kuljum immur nimxi. Jasal iż-żmien u nerġgħu nipposponu? Għaliex naqgħu fuq id-difiża u mill-ewwel inġibu xi skuża li issa ġej il-Milied u allura kif jgħaddi nibdew minn Jannar għaliex ikunu għaddew il-festi. Li nipposponu hija fin-natura tal-bniedem, dan għaliex ma nkunux konvinti u praparati biżejjed biex nieħdu l-ewwel pass. Ħafna drabi jiġri dan għaliex ma nagħmlux sforz u naqtaw qalbna. Id-determinazzjoni hija importanti f'ħajjitna għaliex jekk ma jkollniex qatt mu sa tagħmel l-ewwel pass. Tibqa' dejjem

Hawn hu l-ħabib tiegħi Matteus Grasso li ntih merħba. Kif inti? Tajjeb ħafna bħal dejjem. U grazzi lilek ukoll. Matteus qiegħed hawnhekk biex propju jkompli jtikom aktar motivazzjoni lilkom it-telespettaturi propju f'dawn il-ħinijiet ta' wara nofsinhar. Nagħti wkoll tislima lilek li tissegwina tard filgħaxija, repetizzjoni issa qiegħda tkun fid-disgħa ta' filgħaxija u nħeġġek biex iva tibda tkun magħna anki wkoll fil-ħinijiet ta' filgħaxija għaliex nieħu gost ħafna li nisma' anke lilkom it-telespetaturi li tgħidulna li mhux biss issegwuna fil-ħinijiet ta' warofsinhar imma anke wkoll filgħaxija. Mela, nilqgħek mill-ġdid, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Kif inti? Tajjeb ħafna ta.
L-iskuża ta' sħana għandha twaqqafna milli nagħmlu l-motivazzjoni tal-eżerċizzji. Jien u Diħel hawn f'hekk ħsibt. Qed Il-bniedem huwa vera fejn jitqiegħdu. Jiena malli dħalt hawnhekk u għandek arja li laqqas tkun tixtieq titlaq minn hawn, tinsa li hu s-sajf. U dan bħal kollox. Jiġifieri jekk jiena ngħid, per eżempju, mhux ħa nagħmel exercise ta' għax is-sħana u qed niġri fit-triq, is-sħana ħa tibqa'. Imma jekk l-exercise per eżempju nagħmlu jew id-dar jew nagħmlu f'ambjent fejn hemm arja kundizzjonata u bil-fannijiet iduru, hemmhekk ħa ninsa li hu s-sajf, ġismi jiġi jitnellaħ liema staġun hu, ġismi jipurtah x'qed iħoss. Għax dak jista' jkun il-21 ta' Diċembru u tkun is-sħana. Għodu sejrin hekk. In a poche parole, huwa minnu li l-bniedem iħobb iġib l-iskużi b'mod partikolari fuq dan is-suġġett. The easy way out, Karl, hu. Da anke jiena jekk ngħidlek isma', ħa npoġġilek quddiemek pereżempju donut, u hemm min jgħidli ma donut ma togħġobnix jien. Kulħadd hemm dik ix-xi ħaġa illi mhux ħa tgħinu għal saħħtu. Imma għandha togħma tajba. Ngħidlu Għambu ġej dik id-donut jew inkella npoġġilek, pereżempju, kuta bis-selid jew laħam bis-selid jew xi ħaġa aktar bnina, il-maġġoranza tagħna, ħalli ma ngħidx kulħadd, ħa jmorru għal dik ix-xi ħaġa li dak il-ħin ħa tinħass tajjeb. Ħa tihom ċertu sodisfazzjon. U ejja ngħiduha kif inhi, għax il-bniedem hekk magħmul. Il-bniedem minn żmien żemżem, Karl, kien dejjem jgħid, illum hawn għada ma nafx. Mhux jgħidha just bil-paroli, jgħixha. Għax da inti, jista' l-għada jiklok xi iljun jew xi dinosawru. Inti litteralment li jimpurtak illi you survive dakinhar. Imma taħseb li llum iżjed minn qatt qabel din it-tip ta' mentalità li llum qegħdin hawn għada naraw? Jien qed, jien nara b'mod ġenerali di, fuq ħafna affarijiet, issa naraw. u mbagħad naraw. Mill-banda l-oħra ħa nerġa' nkun ħa nikkontradixxi lili nnifsi, jien għandi t-tfal tiegħi għadhom żgħar. Ma jitkellmux hekk, eh? Tajjeb. Il-ġenerazzjoni naħseb jiena l-ġenerazzjoni ż-żgħira ta' taħt il-25 sena, ħa. Naħseb jirraġunaw daqsxejn b'mod differenti. Huwa diri anke kif jiena nkun qed nikol xi ħaġa li mhux suppost qed nikolha. Jien naf ġilat, tgħid li mhux suppost jieklu, imma altru tuħu scoop u altru tuħu tazza mimlija. Jixbdulek l-attenzjoni, tkun taf ħa tiħxien ħalli ma toqgħod timrad. Huwa diri qiesu l-mentalità, jien naħseb f'din il-ġenerazzjoni li ħa ngawdu minnha fil-futur qiegħda tinbidel ukoll. Nieħu pjaċir u nisma' minn kollox. Ħa ngħidlek il-verità. Dinja komuni illi il-ġenerazzjoni mhux illi twieldu fil-gwerra jew eżatt wara l-gwerra, mela mhux in-nanniet tiegħi, imma missirijietna u ommijietna, u again mhux kulħadd ha, imma qishom trabbew f'dik il-mentalità illi wara l-gwerra kien hawn ħafna ġid kumparat mal-gwerra, tajjeb, wara l-gwerra, ġifieri mhux sentej wara, ta. Kif qed ngħidu l-ġenerazzjoni ta' wara. Allura anka hemm dak iċ-ċertu. Anki wkoll il-ġenerazzjoni ta' wara li huma jiena 48, 50 sena. Naqblu. Dak li jgħidulu ċertu punt bl-Ingliż entitlement illi għax qisu ma drajniex naħdmu bla qiegħ għal xi ħaġa, allura għax sibna qisu kumparat mal-ġenituri tagħna l-affarijiet lesti, konna iktar relax u imma huma Tajjeb, in-nanniet u forsi l-bużnanniet ħadmu u ħadmu ħafna. Nieħu gost jekk qed nisma' li anke l-ġenerazzjoni ġdida qiegħda hekk, għax ir-realtà dik hi, li tiżra' taħsad. Ġifieri dan mhux qed ngħidu li inti għandek taħdem 24 siegħa kuljum. Konna qed nitkellmu kombinazzjoni kemm hu importanti anke li tafda lil ta' madwarek. Għax aħseb f'xiex taħseb tibda mill-Knisja. Il-Knisja mhix il-Papa. Il-Knisja hija il-Papa, l-isfijiet, il-lajċi, kull min jgħinhom huwa tim enormi. Partit politiku mhuwiex il-leader, huwa t-tim. Tajjeb għalhekk meta anke jkun hemm qasma jkun hemm l-inkwiet għax inti il-leader waħdu ma ħa jagħmel xejn. Min qed jopponi l-leader waħdu ma ħa jagħmel xejn lanqas. Irid ikun hemm xi tim, xi tim, xi forma ta' għaqda. Allura aħna l-istess. Irridu anke ningħaqdu flimkien jekk irridu oġġetti li nagħmluh. U din hija waħda minnhom. illi irridu nafdaw lil xulxin u rridu nsibu l-għajnuna ta' xulxin, anke fejn jidħol l-exercise fejn hemm l-għaqda, hemm is-saħħa Karl. Issib dak l-individwu jew individwa li jgħidlek jiena bdejt waħdi u għamilt progress kbir u vera kuntenta. U dawk huma l-eċċezzjoni. Aħna ta' bnedmin li aħna għandna bżonn lil ħaddieħor. Lil ħaddieħor mhux biss jgħidilna x'nagħmlu u kif nagħmluha, u niftħu qalbu magħhom, imma ħadd ieħor illi qiegħed fl-istess dgħajsa tagħna, qiegħed fl-istess sitwazzjoni tagħna, Fl-istess baħar. fl-istess baħar illi jifhimna ħafna, illi forsi għadda minn xiex għaddejna aħna, jew qed jgħaddi minn xiex qed ngħaddu aħna. Dik għandha normalment, again, normalment tegħleb kwalunkwe sfida oħra. Allura, Dawn l-affarijiet imbagħad lil dak li jkun ħa jiġbduh biex jgħidilna l-exercise nagħmlu. U inti temmen li aħna nagħmlu kuraġġ b'xulxin? U. Il-kuraġġ b'xulxin billi aħna nkunu a team, not one man person show biss biex niftehmu, imma li nkunu b'mod kollettiv li aħna qegħdin nissimpatizzaw ma' xulxin, ngħinu lil xulxin, nifhmu lil xulxin u fuq kollox nagħmlu kuraġġ lil xulxin. U din naħseb li tiswa ħafna u forsi llum xtaqna li nwasslu dan il-messaġġ anke lilkom it-telespettaturi li fejn int qiegħed taqta' qalbek fittex persuni li jistgħu b'xi mod jew ieħor jagħtuk dik il-motivazzjoni, jagħtuk dik l-imbuttatura, dak il-kuraġġ biex inti tibda. Jekk inti trid tasal fil-mitt pass, jekk m'intix se tagħmel l-ewwel pass, m'inti qatt ħa tasal għall-mitt pass. Biex persuna wasal fil-mitt pass, beda l-ewwel pass. Hekk hu, u r-realtà kollha qiegħda hawn, Karl, u hawnhekk ma ħa ngħid l-ebda sigriet, hija vera x'jaħdem l-aħjar miegħi, pereżempju, illi jiena meta niltaqa' anke ma' min iħoss il-bżonn li jibda jagħmel bidla, ma niltaqgħux normalment one to one, jgħidulu, niltaqa' fi glupp żgħir, fi klikka żgħira, tnejn, tlieta, erbgħa. Għax mhixiex għaddej, mhixiex għaddejja Mary, għaddejja minnu Ġovanna u Lucien u Marian. U meta inti tismagħha mingħand nies li huma bħalek, ħa tifhimha u ħa tagħmel aktar kuraġġ milli ħa tismagħha mgħand xi ħadd bħali, illi forsi jien għandi età differenti minnhom, jiena, Nitrenja ili, mhux bħalhom li forsi għadhom ħa jibdew. Għax anke dik is-sistema, dik il-ħaġa li inti tiftaħ qalbek, dik diġà hija terapija, dik diġà hija l-fejqan. Jien jogħġobni ħafna x-xogħol ta' psychologists, per eżempju, illi huma jagħtu iċ-ċans kollu lill-persuna titkellem. Waqt li titkellem bniedem qed ifieq. Jiena nisma' psychologist anke għax għandi ħafna ħbieb tiegħi li huma psychologist, jgħiduli kważi kważi ta' kull fejqan, li jiena sempliċement smajthom. Daqshekk kull ma riedu. Għax waħedhom waslu għal konklużjonijiet, huma u jitkellmu. Bdew jaħdmu fis-soluzzjoni, imma għax qatt ma fdaw lil xi ħadd.
Voldi li temmen li persuna mhux motivat jista' jkollu delużjoni anki wkoll b'mod psikoloġiku f'ħajtu? Bla dubju.
U anke x'nitma' mhux il-żaqqi. lil moħħi. Jekk jiena l-moħħi ngħidlu jien mhux kapaċi. Immaġina jiena, Karl, qabel ma ġejt hawnhekk kont noqgħod ngħid, X'mistħija! Min qed jarani fuq it-television, min jaf kemm ħa jgħid fuqi! Għax il-leħja orange, għax xagħri qed jaqali, għax libes ir-roża, tal-girls, min jaf x'ħa jgħidu fuqi! Nista' noqgħod ngħid hekk. Jew, kif nagħmel fil-fatt, fit-triq, naħseb x'se nkun se ngħid. Ngħid ara llum naħseb dal-messaġġ tajjeb inwassal, għax da li smajt dil-ġimgħa, għax dil-esperjenza għaddejt minnha. Mhux titimgħu 'l moħħok? Jekk jien hawnhekk ngħidlek Karl, hawnhekk rajt fantażma jien, u int isma' mill-fantażmi hawn lanqas terġa' tidħol minn dak il-bieb int, tafu li hawnhekk huwa tiegħek. Għax lil moħħok, skont x'ti timgħu, skont xi ġġegħlu jemmen, jew skont x'tibża', hu ħa jimxi miegħu. Mela, fl-istess ħin, dak jista' jkun ta' vantaġġ kbir. Forsi inti, anke t-tfal tiegħek Karl jafu li inti tinkwieta minn xi mard. Allura jibża' jarahk biċċa tgħidilhom, Ejwa ta, oqgħod kul Karl ħalli timrad, Dik hija tattika vera tajba. Għax jekk inti permezz t'hekk, permezz ta' dik il-biża', tinduna illi jekk inti tibqa' tagħmel li qed tagħmel iva ħa tasal għall-mard, inti ħa timmotiva ruħek biex ma tibqax tagħmilha. Però jista' jkun li inti Karl iktar tkun bniedem illi inti achiever jgħidulek, illi tixtieq takkwista xi ħaġa, billi mbeżżgħek bil-mard. Minn waħda daħal, forsi għal dak il-mument għedtu iva, u mbagħad għaddiet. Però jekk inti ngħidlek isma' Karl, Kemm ilek ma tilbes medium? Huh! Għandi gwardarobba! Infaqt l-eluf! Ħwejjeġ mormija! Hemm qegħdin jistennewni! Kemm nixtieq nerġa' nilbishom! Ngħidlek oqgħod kul dak il-ġelat, Karl, ta? Ħalli dawk il-medium troddilhom salib iktar u iktar! Ma jkunx aħjar, Karl? Inti qed tgħid hemm mod u ieħor ta' kif jista' wieħed jittrigerja lill-moħħ. Skont min ikun.
Tista' tagħmel inti satay twerwer lil dak li jkun. U ma tkunx effettiv. Tagħmel żewġ minuti. Għax inti smajt lilu jew lilha. Mhux għax inti tisma'. Inti staqsejt dak li jkun isma' xi jbeżżgħek. Imma hu jrid ikun il-bniedem hu, inutli toqgħod timponi fuqu. Bla dubju. Wardin inti jekk jiġi persuna quddiemek illi forsi għandu ħafna nuqqasijiet f'liema sens, illi forsi għandu piż żejjed, mhux motivat, jara ħafna affarijiet negattivi, eċċetera eċċetera biex ma noqgħodux nesaġeraw. Imma tagħmel minn kollox biex tibdih forsi fuq il-linja li temmen int biha li hija t-tajba, u ma jkunx irid, inutli da kollu. Hekk hi. Ara, u mbagħad hemm differenza kbira, Karl, bejn xi ħadd li jixtieq u xi ħadd li għandu bżonn. U jiena nħobb inġib dal-eżempju. Nixtieq xi darba mmur Pariġi, għax anke t-tfajla tiegħi issa sena oħra nkunu miżżewġin, ilha tgħidli ejja mmorru Franza żgur tieħu gost. Bdejt ngħidilha xejlu iju issa naraw, issa naraw. Mhux bħalissa xi sħana, eh?
Insomma. Insomma, ejja. Imma għax imbagħad jiena nemmen ħafna illi, anke l-edukazzjoni, dak li titgħallem irid ikun kontinwu. Kull erba' xhur jiena nsiefer biex nitgħallem. Jiena li dak huwa bżonn, li nibqa' naġġorna ruħi, illi dak li kienu għallmuni għaxar snin ilu nifhem li llum għabli huwa l-kontra. Mela rrid nibqa' aġġornat. Għax jiena ma rridx niġi fuq niġi fuq programm bħal tiegħek Karl u ngħid il-ħmerijiet, jiena rrid ngħid skont l-aħħar affarijiet illi ħarġu, kif qed jaħdmu l-affarijiet. Mela għax inħoss il-bżonn illi nkompli nitgħallem, Jiena kull meta joħorġu dawn il-ġranet tal-konferenzi, naqta' l-biljetti u nibbukkja l-ħotel. Għax għaliex huwa bżonn li mmur? Kieku ġa x-xewqa, ah, nixtieq nitgħallem tgħammar. Jekk ħa ninbidlu fiżikament u mentalment, eżatt l-istess. Bix-xewqa ma naslu mkien. Imma meta tgħid bżonn, bżonn minħabba li wasalna f'punt kruċjali li għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa. Issa, kemm hu sa, mhux iktar isbaħ li għandi x-xewqa u ma niġix bżonn li nagħmlu l-oġġett? Prosit tassew. U kollox jibda mix-xewqa. Imma, sabu Karl, illi biex imbagħad oġġett iżżommu, irid ikun bżonnjuż għalik. X'qed nipprova ngħidlek? Mela, sabiħ li jkollok karozza lussuża. Imma jekk inti għandek sitta minnha, per eżempju, mhux ħa jibqa' jkollhom l-istess valur. Imma jekk forsi inti għalik tgħid il-Ħadd jien aħi, inħobb noħroġ dil-karozza waħda li għandi lussuża, inżommha pinna, għax għalija dak huwa żvokk, huwa bżonn li jkolli żvokk, Dik hija differenti. Mela dak li jkun li diġà għandu sitta jgħid nixtieq ikolli s-seba' waħda, imma mhux bżonn għalih, mhux jagħtih dak il-valur bħalma tagħtu l-ewwel waħda li ġab. Qed tifhem x'qed nipprova ngħidlek? Allura xi rridu nagħmlu? X'inhi dak li jimporta issa? X'se nagħmlu fuq hekk? Illi kulħadd għandu xewqa. Kulħadd jixtieq illi pereżempju jien naf żaqqu tkun aktar iffurmata, xi ħadd li jkollu aktar nifs, xi ħadd li jorqod aħjar.

tiġi mpinġija, tiġi miktuba. Mela x'se nagħmel? Dawk l-affarijiet illi għaddejjin minn moħħi, illi nixtieq li nasal għalihom, jew li nibża' illi jiġruli, ħa naqbad biċċa karta u naqsamha fi tnejn. Fuq naħa minnhom ħa nikteb isma'. X'inhuma dawk l-affarijiet? Illi jekk ma nagħmilx xi ħaġa fuqhom illum, ħa jiggravaw. Mela pereżempju, ħa nġib case in point, jiena persuna li nilbes size 18, Jekk mhux se nagħmel xi ħaġa fuqha llum, x'jista' jiggravali? Ħa nilbes size twenti? Qabli joħroġli z-zokkor? Id-dijabete? Il-pressjoni? Ħa nkun aktar għajjiena? Ħa norqod inqas tajba? Ħa nqum inqas tajba? Ħa nagħti eżempju ħażin lit-tfal? Ħa nkompli nkun depressed? Ħa nbaxxi s-self-esteem? Ħa nbaxxi l-kunfidenza? U nibqgħu sejrin sal-Erbgħa ta' waranofsinhar, għal min qed jarana live. Min-naħa l-oħra, hemm il-pożittiv. Xi rrid issa?
Jew. Xi rrid? Jew x'nixtieq?
X'nixtieq?
U x'l-aktar li jagħtini motivazzjoni, x'l-aktar li jogħġobni? Eh, ara, hemm min jgħid li jkolli żaqq ċatta, hu. Nilbes il-bikini. Nitla' t-taraġ u jkolli iktar enerġija milli qabel ma tlajtu. Li t-tfal jarawni u jikkupjawni. Illi ħaddieħor jgħidli prosit kemm qed tinbidel. Illi għax jiena naf li ħa ninbidel fiżikament ħa noħsib aktar xagħri, aktar id-dehra. Ħa nkun iktar pożittiva u smart fuq ix-xogħol, ħa nkun aktar komda mal-partner u mar-raġel tiegħi. U qed nagħmillek enfasi fuqha għax di xi ħaġa li komunissima nismagħha. Illi forsi ħafna nies jekk ma jgħaddux minnha ma jifhmuhiex. Ma ħafna nies taffettwa b'mod ħażin ħafna relazzjoni il-fatt kif inti tħossok miegħek innifsek. Jekk inti m'intix komda mal-partner tiegħek. Da qed jaffettwa kollox, literalment. Qed taħseb illi hu qed jarak kera. Qed taħseb illi inti jew hu ma jixtieqx illi anke jkollu ċertu intimità miegħek. Dawn huma affarijiet li, anke jekk mhumiex vera, il-fatt li qed jgħaddu minn ġo moħħok għax inti m'intix kuntenta bik innifsek, hemm bżonn illi ssir xi ħaġa fuqha. Tgħidli m'hawnx min, u naqbel mija fil-mija, huwa size six u xorta jrah imbaċċaċ? Iva. Imbagħad fejn tidħol is-sikoloġija. Li huwa pprovat però, Karl, huwa illi l-exercise ħa jgħollilek is-self-esteem u s-self-confidence. Illi anke jekk inti għadek fil-bidu, Dak huwa ragal li ħa tirċievi mingħand l-Exercise mill-ewwel. Mela dil-karta importanti li jkollha. X'se jmur għall-agħar jekk ma nagħmilx xi ħaġa llum? U x'se jsir u x'se jimxi tant 'il quddiem jekk jiena ħa nagħmel il-bidliet? Kif se nħossni? Kif se nidher? u x'se nagħmel illi forsi ma nagħmilx sal-lum. U dawn it-tnejn normalment, jew it-tnejn li huma jew iż-żewġ naħat, jew naħa minnhom ħa timmotivak biex inti tibda u tkompli. U dik nixtieq lil dak li jkun iwaħħalha mal-friġġ biex niftakru għalfejn bdejna. Sinjuri, il-ħin huwa siegħa u żewġ minuti, kliem tad-deheb tal-ħabib tagħna Matteus, nieħu gost ħafna illi llum varajna l-programm tagħna permezz ta' din is-sezzjoni. Ibqgħu magħna minuta kollox lura dalwaqt. Hamilton Travel iħabru destinazzjoni ġdida bi cruise liner MSC Lirika li se jibda jidħol Malta kun nar ta' ġimgħa bejn Ġunju u Settembru tal-2020. Dan se jsir fuq talba ta' bosta Maltin u Għawdxin illi xtaqu illi jkun hemm cruise liner minn Malta għal Malta kull ġimgħa illi jsalpa lejn il-Lvant tal-Mediterran. Ir-rotta tal-MSC Lyrica se tkun Sirakuża, Venezja, Dubrovnik, Korfu, u Ċefalonja fi Greċja. Se jkun hemm kabini ta' tnejn, tlieta jew inkella anki wkoll erba' persuni għal familji kbar. In-numri tal-kabini disponibbli kull ġimgħa ser ikun limitat, għalhekk wieħed jagħmel sew illi jaħseb kmieni biex jibbukkja kabina f'dan il-cruise liner meraviljuż. Ta' kull ġimgħa ħa jkun hemm tour leader t'esperjenza li jirrappreżenta lil Hamilton Travel illi jakkumpanjakom Tul il-ġimgħa kollha fuq dan il-cruise liner Lyrica, l-MSC Lyrica se jibda jitlaq minn Malta għal Malta kull nhar ta' ġimgħa, cruise ta' sebat iljieli. Jekk il-ħolma tiegħek tixtieq issir realtà, ċempel minnufih lil Hamilton Travel. We make it happened. Nawguralkom il-kumplament tas-sajf it-tajjeb, il-kumplament tal-jum it-tajjeb, temp Sabiħ fil-Gżejjer Maltin u Għawdxin, 39 grad mistennija tilħaq f'dawn il-ħinijiet ta' warofsinhar. Evitaw li tkunu fix-xemx u qogħdu komdi segwu l-programm tagħna sal-ħin tal-erbgħa u nofs b'repetizzjoni illejla fid-disgħa ta' filgħaxija. Sejrin niftħu issa il-linji tat-telefon għad-dispożizzjoni tagħkom it-telespettaturi, tkellmu magħna nieħu gost ħafna illi intom titlu fid-diskussjonijiet tagħna. Dan huwa l-fenonimu tal-programm tal-istazzjon tagħna, l-aktar stazzjon televiżiv Malti f'pajjiżna li jdaħħal telefonati fil-ħinijiet tal-programmi tiegħu. Issa bdejna l-iskeda tas-sajf ukoll. Aħna bqajna nkunu magħkom f'xandira diretta, ukoll wieħed mill-uniċi stazzjonijiet privati li jxandar programmi live ukoll fis-sajf. U dan huwa privileġġ u opportunità għat-telespettaturi tagħna, servizz, servizz nazzjonali li tkunu tistgħu tkellmu lill-mistiedna professjonisti li llum ikollna fil-programm tagħna. Matul din il-ġimgħa Kellna wkoll diversi mistiedna, professjonisti fil-qasam tal-mediċina, tal-liġi, insomma f'dak kollu li b'xi mod jew ieħor jolqot lilna bħala ċittadini Maltin u Għawdxin. Tnejn seba', ħames mija ħames mija, tnejn seba' sitt mija sitt mija. Min jixtieq li jkollu l-opportunità li jkellem lil Matteos Grasso jista' jagħmel dan bil-libertà kollha fuq dawk in-numri. Tnejn seba' ħames mija ħames mija, tnejn seba' sitt mija sitt mija, two seven five hundred five hundred, two seven six hundred six hundred. Tistgħu wkoll tibgħatu SMS. Is-sistema tal-SMS aħna ħallejniha, xorta waħda għalkemm mhix daqstant popolari kemm kienet qabel snin ilu imma xorta qegħda hemmhekk 50616750 jew għandna l-mezz l-ieħor tal-Facebook li hu aktar prattiku u komuni fuq F Space Living. L-ewwel telefonata ħbieb tiegħi baxxu il-volum tat-televiżjoni.

Eh, ifhimni naqra, sinjura, ehm, kemm għandu żmien it-tifel?
39. 39.
Ok. Mela, nirringrazzjawk ħafna jekk ma jimpurtax ħalli t-telefon number tiegħek dejjem bil-bona volontà tiegħek ta' ħalli jekk ma jkunx qiegħed jaraf eżattament il-persuna ma tejus ikun jista' jċempillek ta' importanti għalik. Grazzi, grazzi. Ħalli ħalli eh, ik- ikun jista' jtik aktar anki parir konfidenzjali ta' għaliex ehm, ma jist- ma jiftakarx il-persuna minni. Alright. Hija normali li persuna illi forsi kien qatt ma għamel xejn ta' jew kien laħa ilu ma jagħmel xi ħaġa. Sinjura qalet it-tifel tagħha għandu 39 sena u din mhuwiex żgħir laqas, biex il-40. Hija normali li persuna jibda jħossu xi ftit eżewrit. Jien esperjenzajtha din illi ħassejtni xi ftit eżewrit. Issa hemmhekk dak huwa l-punt kruċjali. Jekk għandekx tibqa' miexi 'l quddiem jew terġa' tagħmel pass lura jew tnejn. Dan qisu bħal meta Karl l-ewwel darba illi morna il-kindergarten. Jiena tgħid ommi, jiena ma nafx, kont qed tgħix magħha ħafna. U kbejt ħafna? U l-ewwel darba li ħaditni granfajt magħha u ma ridtx ninżel minn hemm. Mill-ġimgħa ta' wara laqqas ridt immur id-dar. Għax jien għall-kindergarten dak il-proċess tal-bidu illi ma naf 'il ħadd, nibża' minn x'se jiġri bla bla bla bla, Għadda mal-ewwel ġimgħa, mit-tieni ġimgħa bdejt inħoss ħafna iktar il-pożittiv tal-ħaġa, bdejt nidra u kollox. Probabbilment. Ġismek eżatt l-istess. Illi inti qabli ma li tidħol tgħid aħ għall-erwieħ kemm hawn arja hawn, kemm hawn ambjent sabiħ, kemm jidher illi anka ħa nieħu pjaċir u ħa tieħu pjaċir. U ġismek, għax inti għadek fil-bidu, ħa jgħaddi minn dak li jgħidulu battikata. Allura, waqt dik il-battikata, illi permezz tagħha inti għall-grazzja t'Alla 'l quddiem ħa titlef ix-xaħam u ħa tifforma, ħa jkollok anke ċertu qtugħ ta' laħam għall-bidu. Dak il-qtugħ ta' laħam, is-sigriet huwa li tkompli għaddej, tkompli tiċċaqlaq. Tajjeb, forsi għall-bidu torqod daqsxejn iktar kmieni għax tħossok għajjien, u wara l-ewwel tlett ijiem, erbgħa, Qisu qatt ma kien xejn u issa tista' tiffoka aktar fuq il-pożittiv. Ok, għandna telefonata oħra għal Matteus u dieħlin xi messaġġi wkoll. Hello? Hello? Insellimlek ħabib. Kemm tbaxxi Hello? kemm tbaxxi l-volum tat-televiżjoni għax inkella ma niftemux ta. Nibqgħu ngħidu hello lil xulxin sakemm niddeċiedu illi niftehmu. Il-ħin huwa s-siegħa u d-disgħa minut, issa l-ħin tal-erbgħa u nofs illum għal darba oħra f'Xandira Diretta. Għada għandna programm speċjali. Ħa jkollna s-sezzjoni tal-kċina flimkien ma' Andrew Zahra u anki wkoll Ina Robinage fis-sezzjoni Lemonade. Hello! Hello.
Good afternoon, eh, ħabib. Għalli ngħidlek, eh, l-ewwel nies proset tal-programm. Grazzi.
Matteo, sina immur nimxi fil-ħodu. Eh, Nidġogja. Għandi 66, niġġoggja minn minn Laf għal għal Tinie, lura u u u ma niqafx, niġġoggja kollha insomma u da. U u naqbeż il-baħar u nagħmel daqsxejn exercises u da, press ups u hekk u da. Immur id-dar nagħmel sit ups u hekk u da. Jiġifieri all right, normali għalija dawn. Qed nagħmel sew jiġifieri jiena?
Mela, ara, grazzi, grazzi lilek li ċempilt, ah, napprezza ħafna ħabib. L-ewwel nett prosit għax jekk fhimtu sew 69 jew 66. Fhimtu sew jiena bħala età. 66. 66 Alla jbierek. 66. Tajjeb ħafna, eh, ġifieri u huwa wieħed mill. Li jimxi l-jum. Mill-minoranza. Tajjeb illi dawn in-nies għadhom ikunu role models. U li mhumiex fil-minoranza dawn. Fil-minoranza illi huma attivi. Ma tantx issib min għandu 66, sfortunatament li jiċċaqlaq. Jiġifieri ninżagħlu l-kapell u ngħidlu prosit għax again din hija skuża oħra. Għax issa kbirt hu. Għax jekk naqa' nweġġa' u ma jfiqli qatt l-għadam. Il-verità hija illi issa ż-żmien illi inti aktar minn qatt qabel tissaħħaħ. Għax waqt li forsi il-kollegi tiegħek li għandhom l-istess età ġismhom jibda jmajna ħafna, tiegħek ħa jmajna ħafna inqas. Fil-fatt. Li ħa jmajna ħa jmajna. Ħa jmajna dejjem. Kulħadd. Ekku.
Però b'mod naturali forsi jmajna b'ċertu speed maġġen, b'ċertu aġiltà. U ġismek għax inti tkun għadek attiv ħa jmajna ħafna inqas. Allura tara żewġ persuni ta' 66, Tgħid possibbli dawn l-istess età? Dik li kemm jidher aħjar.
Poġġi żewġ persuni. Ejja neskludu l-mart, għax il-mart huwa l-mart. Dejjem. M'hemmx tagħmel. Dejjem. Ma ejja neskludu dal-affarijiet persuni li għandhom is-saħħa tagħhom l-istess, però wieħed huwa motivat u jagħmel xi tip ta' eżerċizzju u li ieħor le. Taħseb illi jekk jitilqu u niltaqgħu magħhom sentejn tlieta oħra naraw differenza? Iva, u nkunu rridu nqattgħu ġurnata magħhom. Normalment nibdew nindunaw illi min hu aktar attiv, pereżempju, aktar ilaħħaq mat-tazzi tal-kabord, aktar pereżempju għandu bżonn jitbaxxa jitbaxxa b'kumdità, aktar pereżempju ħafif fil-pass, aktar iqum tajjeb filgħodu, aktar jorqod tajjeb billejl. Jekk nagħmlu ġurnata magħhom nindunaw. Interessanti.
Mhux ħa tgħid, Da kattiv, qabli tinduna mill-posture u mill. Imma minn dawn l-affarijiet imbagħad ta' kuljum, id-daily tasks, notahom ħafna, serraħ rasek. Interessanti ħafna.
Sinjuri, min jixtieq illi jkellem mill-ġdid lil Matteus jista' jagħmel dan fuq 27 500 500 27 600 600. Ma nafx għandek xi mistoqsija.
Kompli, kompli.
Grazzi. Fuq li xtaqt inkompli fuq li qal is-Sinjur. Illi milli qed nifhem, is-Sinjur sab xi ħaġa li jieħu gost jagħmel. u li jista' jagħmel għat-tul ta' żmien. Dan min jiena biex ngħidlu le le ta' sinjur, inti aħjar tiġi fi grupp eżempju tiltaqa' ma' nies oħrajn u tagħmel l-exercises ġo studio? Jekk is-sinjur, bil-mixi, bl-hawn, qed jarah li qed jidher tajjeb, li saħħtu hija tajba, li jieħu gost jagħmilha, Dik hija fundamentali. U li jista' jagħmilha ta' għal inqas tliet darbiet fil-ġimgħa, never change a winning course jgħidu bl-Ingliż. Tibdilhiex dik is-sistema, ibqa' agħmilha. Interessanti dil-ġimgħa Karl l-kumbinazzjoni, niftakar li kellek inti dik il-kontroversja m'ilux ma' awtorità partikolari insomma, u dil-ġimgħa ċerta kien hemm video minn tiegħi illi mar viral fuq is-social media, Minħabba li kien hemm magazin lokali li ta spin lill-headline u kien hemm kelma nieqsa fil-headline u allura ġiet idea totalment differenti. Fejn fil-headline flok ma kien hemm miktub illi mhux bilfors nieklu kull tliet sigħat, il-headline inkiteb Matteus Gasso jgħid illi Ħrafa li tiekol kull tliet sigħat biex tonqos, xi ħaġa hekk. U hemm ħafna ha! Min jara l-headline biss, ha da x'inhu jgħid, da x'inhu jagħmel, mhux vera, gidba, blablabla. Min imma bagħat il-verità, daħal fuq dak l-artiklu, ra l-artiklu u anke ra l-video, fehem ħafna aktar u spiċċa ħareġ ħafna aktar ġid. U dik hija r-realtà fil-ħajja, illi kultant minn kontroversja jista' joħroġ ħafna ħafna ħafna ġid. Fejn jiena, per eżempju, hemmhekk f'dak l-artiklu ktibt li xjentifikament, għax jiena nistudja x-xjenza tal-isport, insomma, tal-exercise, tax-xaħam u dawk l-affarijiet, huwa pprovat illi inti mhuwiex kemm-il darba tiekol fil-ġurnata, jew li bilfors trid tiekol kull tliet sigħat, però inti l-importanti huwa x'tiekol u kemm tiekol. Mela jekk inti Karl, Qed tara r-riżultati billi tiekol pereżempju tliet darbiet kuljum? Jekk f'dawk it-tliet darbiet qed tiekol kemm għandek bżonn, u qed tara riżultati fid-dehra, fis-saħħa tiegħek, u kollox, don't change a winning course. Jiena min jien biex niġi ngħidlek Karl! Le, ibda kul kull tliet sigħat ta' jekk ir-riżultati tad-demm, tad-dehra, ta' kif inħossni qed juruni biċ-ċar illi jiena qed nagħmel progress. X'jiġifieri tibdilieli? U das-Sinjur hekk ngħidlu. Li iva, il-maġġoranza jaħdmu aħjar meta jkunu f'ambjent ta' grupp ġo studjo, imma jekk hu għalih qed iħossu aktar komdu, qed jieħu pjaċir u jista' jżommha dik il-mixja u l-għawma, never change a winning course, Sinjur. Prosit tassew. Aktar telefonati għal Matteos, il-ħin huwa s-siegħa u erbatax-il minuta, ninsabu f'xandira diretta. Hallo. Hello.
Nsellimlek. Hello, Karl.
Għajdilna.
Ħanajdlek, jiena mara anzjana. U nixtieq nistaqsi l-Mattejas. Jekk tagħmel forma ta' ċinterejn exercise, dak ikun exercise dak sew. Forma ta' ċintorin x'jiġifieri? Ikunu jissu ċinturin u ta' l-exercise. U joqgħod iċaqal hekk? Iwa.
Eeh, se ndunajt jien. Ok, se nsaqsuh. Ta, grazzi ħafna. Ħa noħdu t-telefonata li jmiss. Siegħa u kwart. Hello? Yes, insellmulek. Insellmilkom u nirringrazzjakom.

Five feet?
Iva. Huh? Okay.
Okay, u nirringrazzjakom u proset, Karl. Nirringrazzjak, Sinjur.
Ah, grazzi. Grazzi. Di vera interessanti, Karl. Għal min minna speċjalment isegwi l-isports, jien naf ħanaqbad mal-famuż Ronaldo. Illi dal-famuż Ronaldo ma jiżinx 40 kilo, 50 kilo. Minkejja li huwa wieħed mill-aqwa atleti fid-dinja, da jiżen piż mhux ħażin b'tali mod illi skont dal-famuż BMI, illi anke qed issemmi inti Karl, da Ronaldo jitqies overweight. Però overweight għax imbaċċaġ? Overweight għax immuskulat? Allura x'inhu l-punt ta' kollox anke għalik sinjura u l kull min qed jarana? Mhux kemm tiżen li għodt, imma saħħtek number one kif inhi, u d-dehra tiegħek jekk inti intix kuntenta biha jew le. Għax diment illi inti qiegħda f'ċertu piż illi huwa tajjeb, ħa ngħiduha hekk, illi inti m'intix obeżi jew inkella obeżi tu, jgħidulu, ikun livell daqsxejn iktar perikoluż, ħa npoġġuha hekk, tajjeb, m'hemmx lok illi inti tkun ta' ċertu piż, m'hemmx number, m'hemmx 52 Skont il-BMI ta' din iċ-chart partikolari, li pressopoko rajt ngħid f'daqqa sakemm kont qed titkellem, is-sinjura skont it-tul tagħha u l-weight tagħha qed jgħidlek underweight. Però jiena naqbel miegħek mija fil-mija t'għada li qed għaliex? Għaliex hawnhekk pereżempju għandek din iċ-chart partikolari se nurihilkom ukoll, li għandek faxxa sħiħa li hija underweight. Li hawn ħafna nies li huma twal 5'1", li l-weight tagħhom jibqa' pereżempju tiela' sa 56. Diet underweight hekk hawnhekk. Li ara asnaf. Bħal ngħiduha kif inhi Karl, dik hija bħal kollox fil-ħajja ta' xejn mhu infallibbli. Din li tagħmel dil-famuża BMI tiġi titnellaħ minn kollox ħlief mit-tul u mill-piż. Jiġifieri. Ifisser kif tħossok jew. Totalment differenti.
Mela, Karl, qed niftakar fi plejer ieħor illi forsi iż-żgħar ma jiftakruhx imma jiena niftakru għax kont fl-aħjar, mhux fl-aħjar tiegħi, fl-aktar, mhux fl-aħjar, fl-aktar żmien li kont iffissat fuq il-futbol. Irrid ngħidlek le, fl-aktar żmien li kont iffissat fuq il-futbol li s-sajf futbol biss, nara r-repeats tal-futbol, insomma. Dak kien hemm il-famuż Totti. Totti, Totti, żgur. Illi da Totti kien jiżen xi disgħin kilo. Issa inti jkollok iġġib, tajjeb, forsi anke d-direttur jista' jġibilna 'l Totti, ma nafx isibux, għal min ma jafux. U mela ma jafuhx.
Nirringrazzjah id-durettur, jieħu tant paċenzja bija x'jibgħatli anke r-recordings kull ġimgħa nixtieq nirringrazzjah pubblikament. Jekk hu hemmhekk qiegħed illum u l-fri. Iva, u l-fri. Tajjeb. Illi. Inti jkollok tgħid isma' jiena ħa nġiblek minn hemm ġew minn dak il-bieb Karl, raġel li jiżen disgħin kilo. Tgħid orrajt naħseb ġej xi wieħed imżaqqaq illi daħli f'birra ma jixrobx jiekol l-għaġin. U mbagħad inġiblek il Totti.
It-tnejn li huma disgħin. It-tnejn huma disgħin. U bl-istess tul. Wieħed jidher mod. L-ieħor jidher il-kontra.
Jien kif nidher għax jien fuq id-design. Ara fejnu. Inti tgħidli kolli birra u nixrob jien inħala minn Meċċek.
Fejnu. Dak huwa l-ħabus totti. Illi jekk dak jidħol minn ġol bib ħadd ma ħajajdlu, speċjalment nimmaġina it-fajli. Xila, pu, le.
Le sar tira milu.
Ħanejdlek kien wieħed mill-iktar players bravi u tajjeb. Ġifieri, fuq dak il-BMI, peress li mhijiex sistema perfetta, u jgħidu kif inita mawx sistema perfetta, Imma fuq dak il-BMI, Totti u persuna li dieħel b'żaqq daqsxejn mhux ħażin, jitqiesu l-istess. Fil-verità, Karl, l-inkwiet taf x'inhu? Kemm ikollna xaħam. Inkwiet, mhux għax ħa taqa' d-dinja, imma aktar ma għandna xaħam iktar hemm perikli ta' mard. U aktar ma għandna xaħam, inqas forsi nidhru tajbin daqs kemm nixtiequ. Għidilna fuq iċ-ċintorin dak li jiċċaqlaq, dan hawn ħafna gadgets, dan hawn affarijiet. Hawn ħafna, ara, jiena l-parir personali tiegħi u dak huwa, li jsibu, hi li aħna iktar ma nibqgħu b'sistema klassika, jiġifieri li aħna nagħmlu l-eżerċizzji tagħna billi nużaw ġisimna, kemm jista' jkun, Karl, u ċertu forsi apparat sempliċi jien naf dumbbells dak li jgħidulu kettlebells, forsi xi magni, biex inħaddmu l-muskoli tagħna, aktar qegħdin nolqtu ħafna plattini b'ġebla waħda. Xi plattini huma dawn? Mela qed intejbu l-flessibilità. Qed intejbu is-saħħa tagħna. Qed intejbu ċ-ċirkulazzjoni tagħna. Qed intejbu anke l-posture tagħna. Illi b'ċertu magni li toqgħod bilqiegħda jew bilwieqfa jqogħdu jċaqalquk waħedhom, ma tistax tolqothom kollha. Allura jekk inti għandek nofs siegħa, l-aħjar tagħmel nofs siegħa li biha qed tolqot kollox, fuq parir ta' coach naturalment l-aħjar. Ok sinjuri minhom ta' kollox lura dalwaqt inkomplu noħdu l-aħħar ftit telefonati għal Matteus dalwaqt ukoll immorru għal ftit mumenti ta' riklami wara din il-pawsa li għandna. Ħalli ntukom tagħrif dwar il-Fiera, eh, bqgħu magħna, bqgħu magħna. Il-fira ġib ħafna nies u lili toġobni ħafna li meta ġejt hawnhekk fil-fira ta' Monte Cristo ġejt fuq l-istens ta' Chris eh, Barbecue World by SBL u indunajt illi hawnhekk hawn barbecues ta' kwalità imma hawn ikel tajjeb ukoll. Mela, aħna din insajbu u nismokjaw fuq l-smokers palissa, daħli l-kun jiġi u jduq, prezzijiet u kol tal-fiera, sewa iġri minn kollox hemm jew selezzjoni kollha tal-barbecues u smokers tal-gas jew tad-dawl, tools kollox hawn. Sit pomella, kollu raw insomma. Ħbib tija, jien ħanħedġiġkom biex tiġu hawnhekk fuq dan l-istend, ħatimxu mar-riħa ta' li xina hekk għamil bdejt infittex u nħuf fejn hu l-istess l-istend ta' eh, Barbecue World by SBL u mbagħad indunajt li qed nara ħafna nies inġabru hemmhekk qed naħseb hemmhekk għaliex zaqqu kulħadd iħobba mhux hekk U ġejt hawnhekk fuq l-istend u hawn riħa tfuħ u taqsamlek qalbek. Issa kif il-resto dan ir-reklam tieni biċċa laħam tajba ta'. Sinjuri nistidinkom biex tiġu hawnhekk fuq dan l-istend matul din il-fiera ta' Monte Cristo u fittxu dan l-istend Barbecue World by SBL.
Nirringrazzjakom ħbieb illi qegħdin magħna dal-waqt ukoll jingħaqad magħna il-Family Therapist Dr. Charles Azzopardi, kunu magħna minn hawn u fit-talħin ieħor Ħalli nassistu wkoll għal dik is-sessjoni tant interessanti l-aħħar ftit ħin ma' Matteos Grasson li llum qed itina aktar motivazzjoni għal l-istil ta' ħajja tagħna. Telefonata oħra. Hello! Hello Karl u lis-Sinjur u proset tal-programm. Grazzi.
Nixtieq insaqsi s-Sinjur, jiena u l-mara noħorġu nimxu kull filgħodu. Sew. Nam nqumu fil-ħamsa ta' filgħodu u nagħmlu 40 minuta meta ngħidlek nimxu, nimxu hemm mhux pass Naqra 'l hemm u naqra 'l hawn. Jiena ħa nagħlaq sebgħin u l-mara iżgħar minni. Però li ma nistax nifhem, niżen twil five seven u jiena niżen sixty eight. Il-mara daqsxejn iqsar u tiżen daqsxejn inqas. Però li ma nistax nifhem, qed nagħmlu da kollu, la nixorbu, la npejpu, nieklu immoderat, nieklu ħafna frott u ħafna ħaxix, ma niklux għaġin u ma niklux Junk food? Biss li ma nistax nifhem hija illi meta tiġi ċert età trabbilna għażaqq. Li mhux xi żaqq kbira, imma nixtieq inneħħiha. Sieħbi qalli mur għand il-massurdar x'ha jgħaddik minn fuq il-lupa, imma dik hija storja oħra. Allura jiena kif nista' nagħmel dan kollu u m'iniex nara ċertu riżultat? Il-għala? X'in nagħmel ħażin? Ok, nirringrazzjawk ħafna. Però naħseb illi m'int tagħmel xejn ħażin, għajr li tagħmel ġid għalik u għas-sinjura tiegħek illi tagħmlu 40 minuta mixi f'dak il-ħin tal-ġurnata, perfett, qed tgħid li tikol tajjeb, ħa jkellmek Matteus illi jibqa' fiċ-ċert illi naħseb illi ħa jtik ukoll stilla llum.
Hekk, jiena nifhem ħafna illi hu qed jagħmel ħiltu u għal dik il-ħila li qed jagħmel qed iħossu daqsxejn ta' frustrat li qiegħed imwaħħal. Bl-Ingliż jgħidulha plateau. Karl, Il-ġisem, bħal kollox fil-ħajja, meta jidra jagħmel l-istess ħaġa, inkunu rridu nibdlulu daqsxejn ir-rutina. Irrid tipikament nagħmlulu challenge daqsxejn akbar. Mela pereżempju, biex inġib eżempju banali, dan is-sinjur l-ewwel nett ħa ntiegħ pariri li jitkellem ma' nutritionist jew dietician ħalli anka fejn jidħol l-ikel u l-ammont ta' ikel li qed jiekol ikollu daqsxejn ta' gwida forsi daqsxejn iktar preċiża. Issa li hu diġà jaf il-bażiku fuq liema ikel jew ta' liema le, forsi wasal iż-żmien ukoll illi jsib daqsxejn ta' bilanċ bejn ikel u ieħor. Per eżempju, il-frott minkejja li huwa sustanzjuż ħafna, Karl, bħal kollox fih il-limiti tiegħu. Bħalma fih il-limiti tiegħu ċertu laħam, ċertu ħut, eċċetera eċċetera Allura kemm hu tajjeb li nkunu nafu anke il-qisien idealment ta' aħna kemm suppost nieklu u x'suppost nieklu. Number one. Però fejn jidħol l-exercise, eh, per eżempju, jekk qed jagħmlu dik l-40 minuta, dan is-sinjur ħa ntih pariri l-istess 40 minuta. Jibda jvarja. Jista' jibda billi pereżempju jekk illum jaqbdu triq għal-lixx, triq dritta, jibdew jitilgħu aktar tlajja f'dik l-40 minuta. Jew jekk normalment jimxu pereżempju minn fejn joqogħdu sal-knisja, ħa nivvinta, jibdew jimxu tliet toroq aktar mill-knisja f'dik l-istess 40 minuta. Mela mhux itawlu l-ħin, itaqlu. Itaqlu l-exercise, l-intensità. Jiena l-parir tiegħi. Il-challenge tagħhom. Il-challenge. Jiena l-parir tiegħi dejjem ikun illi l-mixi waqt li huwa tajjeb ħafna għall-moħħ, Karl, normalment mhuwiex biżżejjed f'ħafna mill-każijiet biex inneħħu dik iż-żaqq illi għandna. Min ikun daqsxejn obeżi illi jibda bi ftit passi żgħar diġà qed jagħmel passi taġ-ġgant. Però, speċjalment meta nkunu overweight u mhux obeżi, ikun importanti li l-intensità tkun daqsxejn aktar. Għaldaqstant dejjem nipprietka li nsibu nofs siegħa. Nofs siegħa li fiha nħaddmu ġisimna kollu, idealment, il-muscles kollha, ħalli l-istimolu mill-exercise nħossuh kullimkien, inħaddmu kullimkien, U r-riżultati hekk jiġu aktar malajr u aktar. Apparti, apparti li qed tgħid dan kollu, jiena nħobb illi fi tmiem din is-sessjoni nwassal dan il-messaġġ, illi kważi kważi wkoll bdejna bih, illi tajjeb illi tmur tagħmel dik il-mixja, kif semmewna wkoll diversi telespettaturi, illi forsi tagħmel dak il-xi ftit exercise fid-dar, però kemm huwa wkoll illi forsi plus, Jien ngħidlek plus, illi tagħmel dik in-nofs siegħa flimkien ma' nies oħrajn, ma' tim, u tiskanta kemm tagħmillek ġid u kemm tagħtik motivazzjoni. U jiena nirrikomandati, illi għaliex anke lilkom illi forsi għandkom ċertu età tintalqgħu man-nies, ikollkom l-impenn illi mortu, smajtu lil ħaddieħor, forsi tajtu parir lil ħaddieħor minħabba l-esperjenza tagħkom tal-ħajja, u tiskanta kemm tiswik anke wkoll b'mod psikoloġiku. Mija fil-mija, jiena mhux ħa ndejjaq minnek Karli li jgħiduli qabel ma nibda l-exercise diġa nkun fieqt għax tkellimt naqra ma' sħabi, żvugajt, għedtilhom forsi kemm kelli ġurnata iebsa, għamluli kuraġġ, darb'oħra għamiltilhom kuraġġ jien, darb'oħra kont se naqta' qalbi, darb'oħra huma għenna 'l xulxin. Fejn hemm l-għaqda hemm is-saħħa. Prosit, nirringrazzjak Matteo. Grazzi ħafna lilek u t-tim kollu.
Grazzi immens.